बुझि यै गोर लागै छी ठीक छियै चाची चचा सब ठीक छथिन सब बौआ बुच्ची सब कतऽ गेल यऽ नहि देखै छियै अङ्गना घरमे कतौ दलानो पर नहि छलै कतऽ गेल हन बौआ बुच्ची खूब खुश रहू बाबू भगवान सोहागवती पुत्रवती राखैत हम चाची चचा सब ठीक छै तऽ बौआ बुच्ची गेल हन एखने मन्दिर दिसन बौआ बुच्ची गेल हन एखने अहीँके चचा सङ्गे मन्दिर दिसन घुमै लए कनि साँझ भऽ गेलै ने भगवानके दर्शन करै लए आओर कहिया एलियै बुच्ची कखन एलियै बुझबो नहि केलियै नहि एलखिन माँ बजै लए जे बुच्ची एलै हन हँ भौजी आइए एलियै हन एखन एक डेढ़ घंटा पहिले तऽ सोचलियै कि भौजी से जा कऽ भेँट कऽ आबै छी कनि बौओ बुच्ची सभके देख लेबै बहुते दिन भऽ गेलै गेला आ माँ कहलकै चाची चाचा सभके कनि मोन खराब रहै छनि तऽ कहलियै सेहो कनि देख लै छी जा कोनो ठीक नहि छै आइ रहबो करबै नहि तऽ काल्हि भोरे नहि तऽ आइए साँझ तक चलि जेबै अयथिन ने अपने चलि जेबनि हुनका सङ्गे ये बाबू अयलहुँ तऽ कहितियै ने हुनका पाँच दिन रहऽ देता लोक नैहरमे रहैए आबैए तऽ केना चलि जेबै आइए अयलहुँ दू चारि दिन रहितहुँ आओर मानै दानै छथि सभ आदमी सासु ससुर सभ केहन छथि ननदि कए गो यए अच्छा तऽ सासु ससुरसभ मानै छथि ने सभ तहन तऽ कोनो बात नहि रहू नीकसँ मोन लगा कऽ भौजियै साउस ससुर सभ बड्ड नीक छथि ओहो अपने बहुते नीक छथिन बड्ड मानै दानै छथि हँ ननैदो सभ बड़ नीक छथिन तीनू हँ सभ गोटे बड़ नीक छथिन नीकसँ राखै छथि हमरा हमहुँ नीकसँ रहै छी बहुत नीक छथिन पूरा परिवारमे सभ गोटा साउसके सेवा सब करै छियै कि नहि बाबू ये हँ करब साउसके साउस माँके समान होइ छै ननदि सब नीक छथि ने मानै दानै छथि अहाँके अहूँ मनबनि दानबनि तऽ अहूँके मनता हँ ये भौजी नीक छथिन मानै दानै छथिन लेकिन माँ चाची सब जते अहाँ सबके करै छथि ओते ओहन नहि छथिन ओसब हमरा सबके तऽ किस्मत बड्ड नीक छलए जे एहन साउस ससुर भेल एहन ननैद भेल एहन बर भेटल हमर सबके ओते नीक किस्मत नहि छलै तहन तऽ लऽ कऽ चलू सबटा मिला जुला कऽ ठीके छै हँ यै बुच्ची अहूँके चच्चा चाची भाइजी कोनो बड्ड नीक नहि छै सासुर सबके एके रंग होइ छै साउस ससुर बर घरवला दियादनी भैंसुर ननैद सब एके रंग होइ छथिन बस फर्क छै सोचके बुझलियै ताहि दुआरे हमरो सब कहने छथिन ताहि दुआरे बुच्ची सबके एके रंग होइ छै ओतऽ अपना नीक से लोक रहै छै नीक से चलै छै हँ इएह बात छै तऽ अहूँ सब नीक से रहू नीक से रहू प्यार से जते प्यार से रहबनि तते सब मनता दनता जे नहि हमसब रहै छियै ने तऽ सबके संगे ये भौजी हमर सबके साउस भरि भरि दिन काम कराबैत रहै छथिन की मजाल छै एक बेर बाजि देबनि अपने घर से निकालि देथिन झोटा पकड़ि कऽ माथमे देखै छियै पाँच गो केस नहि यऽ एहि पर कऽ राखै छियनि अपना साउसके एहि पर कऽ अहाँ सब जकाँ कोनो छियै भौजी जहन मोन भेल उठू सुतू बैसू खाउ पीबू कोनो टेंशने नहि यऽ हमर सबके साउस बड्ड करगर छथिन बड्ड करगर ये बुच्ची अहूँ सबके चाची सब जे माँ सब छथि ने सेहो बड्ड करगर छथिन केओ नीक नहि छथिन सबके सासुर सएह होइ छै माय बाप जे रहै छै से बड्ड मीठ रहै छै तऽ हमरो जे माँ पापा छथिन ने तऽ हम हुनकर हम बड्ड नीक छियनि हुनका लए जाहि दिन पुतहु एतनि ने ओहि दिन ओ अपन रूप देखेथिन तऽ सभके माँ चाची सभ तेहने होइ छै तऽ अपना हिसाबसँ चलू अपना नीकसँ रहू अहाँ सभ गोटा तऽ भौजी अहाँ सभ एना सुतल नहि रहियौ बैसल नहि रहियौ जल्दी जल्दी काम सभ करियौ माँ चाची आबैत हेथिन ओम्हरसँ गेल छथिन पूजा करै लए जल्दी खाना परसि कऽ दियौ हमर सभके सासुके एते लेट हेतनि घरसँ निकालि देथिन ताहि दुआरे अहाँ सब गोटा जल्दी जल्दी अपन अपन सब सबटा काम कऽ दियौ उठू भौजी बैसल किया छी ये बुच्ची बेसी हमरा ज्ञान नहि दिअ ई ज्ञान ने अपन सासुरमे जा कऽ देखायब एते नीक रहब तऽ सासुरेमे रहब नीकसँ बुझलहुँ हमरा बड्ड ज्ञान यऽ हमरा बुझऽ अबैया सब चीज अपने जे हम अपना साउस ससुर सङ्ग केना रहब घरवला सङ्ग केना हम मीठ मीठ बोली बाजि कऽ तहन लास्टमे एहन बात कहलहुँ हमरा की बुझै छी अहाँ सब हमरा एना नहि बाजू अहाँ सबसँ नीकसँ रहै छी हमसब सासुरमे तैं हमर सबके साउस मानै दानै छथिन अहूँ सब रहियो नीक से देखियो कते मनता दनता सौस केहन लागल अहाँ सब गोटा के ई वीडियो जरूर बताएब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट केनाइ नहि बिसरब जय मिथिला जय मैथिली जय माता दी